Awle, thlirtute in zava in chibai leh vek ule. Tun tumah chuan China ram atanga siam chhuah ei leh in a lem mihringte hriselna atana hlahawm em em mai chi sawm chanchin kan thlirin kan ngaithla leh dawn a ni. Awle, China ram ina a technology thiamna hmanga hma a sawn zia thu te chu kan hriat tawh sa theuh a nih a rinawm a. Thim hnuaia tak ial pawh hnim hnah enkawl than len dan thiamna thar an hmu chhuak tih hriat a ni a. An ei insiam chhuah te pawh hi khawvel ram hrang hranga thawn chhuah leh zawrh chhuah mek a nih thu hriat a ni bawk a ni. Chutianga China ram atanga an siam chhuah ei in thenkhat te hi chu man tlawm tak leh tui tak ni mah se la, mihring te hriselna atana hlauhawm tak thil a awm ve nual mai bawk a ni. Thil hlauhawm leh ngaihtuahawm tak mai chu Kalta kum sawm atang daih tawh khan chung ei in te chu China ram atanga ram dangah thawn chhuah leh zawrh chhuah a lo ni tawh thin a, mipui tam tak te pawhin kan lo ei teuh tawh zawk a lo ni reng mai bawk a ni. Chung ei in hlauhawm tak tak zinga thenkhat te chu tarlan kan tum ang a, pakhatna tan chuan buhfai lem a ni. Buhfai hi Mihring ten kan taksa leh kan nitin nuna kan chakna hnar lakna ber ei in kan ti thei hial awm e. Chutiang a nih rual chuan China ram atanga an siam chhuah buhfai lem erawh chu mihring te tanah a hlauhawm in a tha lo hle thung si a. Plastic leh paper lehkha phek hmanga lehkha te hmanga siam a nih tlat avangin mihring te tanah Chutiang buhfai lem lo ei fuh palh te leh a ei tam deuh tan phei chuan cancer natna te thleng pawha a thlen phah thei hial a nih thu hriat a ni a. Chuvang chuan buhfai lem leh buhfai tak kan thlir hran thiam a pawimawh hle dawn a ni. Tin, a bik takin China ram atanga lut buhfai hrim hrim chu kan ei loh ngam tawp a pawimawh hle dawn a ni a. a pahnihna tan chi lem tih a ni a tun laiah chuan in tinah ai din chi ngei hi kan ei tawh a rinawm a china ram chuan chi lem a siam chhuak leh a chu ama chi lem siam chhuah ngei chu a ram chhunga kawng sira eizuar te leh eisiam te chuanin-- man tlawm taka an hmuh theih avangin an hmang nasa thin hle tih hriat a ni. He chi lem hi a hmanna tur dik tak chu factory lian, lehkha khawng bawm siamnaah te, lehkha puan siam chhuahna te leh motor ke siam nana an hman thin a ni a. Hetianga chi lem ei tam te chu an taksa ah cancer natna a thlen thei a Tin, thisen zungzama nana chi dang dang pawh a thlen belh chhah thei a nih thu hriat a ni. Chuvang chuan thlirtute China siam chi kan lei fuh lohna turin kan fimkhur hle dawn a nia. Pathumna chu rice noodles emaw rice chau. Awle, China ram atanga noodles rawn lut te hi a tui kan ti tlangpui thin a, khawvel hmun hrang hrangah pawh an hralh thei thin hle a ni. Thil buai thlak tak chu an siam chhuah dan a ni a, an siam chhuahna hmanrua te hi a nih dan tur dik takah chuan chhangphut leh tui te leh a chi telh tur dik tak te pawla siam chhuah mai tur a nih laiin hlui hlawn thil te leh an paih tawh tur an chhang hmuar te, an chaw hmuar te leh an noodles muar tawh te chutiang ang belh khawmin sulphur dioxide leh chemical chi hrang hrang a mix theih ang ang mix kualin a tui thei dan tur ang bera siam chhuah niin chung an thil siam chhuah te chu an thawn chhuakin an zuar chhuak leh thin lai tak hi a ni kan fimkhur tlan hle atan a pawimawh dawn a ni. A paleina atan chuan thei khaw kherh China rama kawng sirah thei khaw kherh zuar mi tam tak te chuanin thei khaw kherh a chhunga a tak zawng la chhuak a. An lak chhuahna a kawl ruakah chuan nung thunin chu a kawl ruak chu an char leh fo thin a ni tih thu hriat a ni a. Thei khaw kherh hi an zawrh chuan a rih lam a kg a zuar an nih avangin lung an thun chuan kg a rit hmain an hralh thei hle a, nimahsela an han hawn chuan a chhunga thei khawkherh tak ni lovin lung a lo awm thin tih hriat a ni a. Chuvang chuan China ram atanga thei khawkherh rawn lut emaw, China ramah kan zina thei khawkherh kawng sira thil zuarte hnen atanga kan lei dawn a nih chuan kan fimkhur hle a pawimawh ang a, kan thei khawkherh lei tura chu charna hnu hma a awm leh awm loh uluk takin kan chik thin dawn a nia. A pangana chu chana lem a ni. Chana lem hi an siam chhuak nasa hle a. Heng chana lem hi a pawn lam atanga kan han en ringawt hi chuan chana takte nena in an danglamna pakhat mah nei lovin, nimahsela chana a takte nena kan han chhum pawlh a, kan han kan pawlh pawh ni sela, minute sawmnih hnu thlenga, Hmeisa tak nena kan chuan bawrh bawrh pawhin amah chu hmin thei lovin chana dangte chu an hmin tawh thin a ni. Kum Sanghni leh Sawmkumah khan Changsha khawpuia heng eiin a lem siam chhuak tu pawl chung thu relna, rorelna lian tak chu China ramah chuan neih a ni a. A chhan chu mipui deka atangin eiin a lem siam chhuah a nih thu complain leh report dawn a nih fo thin vang a ni. Chuvangin Sainak sorkar laipui ngei pawhin heng eiin a lem leh mipuite tana hlauhawm derthawng siam thei eiin siam chhuak tu company tam tak chhui chhuakin dan hnuaiah anmahni phu tawk hremna pawh a pe tih thu hriat a ni. A parukna bawng sa lem China ramah hian bawng sa lem siam a ni a, an bawng sa lem siamna ber chu vawk tuaisa atanga siam chhuah a ni. Vawk tuaisa chu chemical Nasa tak nen sawngbawlin chumi hnuah bawng sa angin an hralh chhuak thin tih thu hriat a ni. China rama awm Muslim sakhawbia million sawmhnih vel te chuanin an ei in fo thin tih thu hriat a ni. Chutianga chemical nena siam chawp bawng sa lem ei fo thin te tana chuan an nunna ti der thawng thei khawp natna an tawrh phah thei hial tih thu hriat a ni a, thuneitute beng a thlen hnuah chuan. Chutianga siam danglamtute chu an manin hremna pawh na tak an pek thu hriat a ni. A pasarihna chu khawizu lem a ni. Tunlaiah chuan khawizu tak aiin khawizu lem a tam hle a. khawi zu tak emaw ti a kan han lei pawh hian khawi zu lem hi a lo ni chawk thin a nimahsela kan chheh vel a kan hmuh theih khawi zu lem tam tak te hian kan taksa tana nana khirh khan tak tak thlen thei khawp in min kan chhiat pui lo va a tlangpuiin khawi zu lemah hian chini tui pawlh a nih thu hriat a ni thin a ni. Nimahsela China ram siam chhuah khawi zu lemah erawh hi chuanin vaimim leh chemical chi hrang hrang pawlh atanga an siam chhuah a nih avangin chung chemical an hman te chuanin kan taksa a natna leh hri tha lo nakin hnu zela nana khirh khan atana rawn thlen thei ang chi te a thlen theih tlat avangin a packing te chu nalh hle thin mahsela China ram lam atanga rawn thleng thin khawi zu ang reng reng chu kan fimkhur hle tan kan tarlang tel bawk a ni. Awle, a pariatna chu varak thikhal atanga an siam tofu a nia. Heng hi kan chhehvel keini Aizawl leh Mizoram state-ah hi chuan ei an tam lutukin a rinawm lo va, chutihrual erawh chuan Engpawh nise kan fimkhur theih nan kan han tarlang ve hrim hrim duh a. Heng varak thi, thikhal, tofu kan tih ang te hi a nih naah chuan varak thi atanga siam chhuah tur a nih rual rualin an duh thal a varak thi an hmuh khawp loh avang te tin a lo tam tawk loh avang te leh a man tawh avang tein Heng bawng thisen te, ui thisen te leh a ran ran chi hrang hrang hnen atanga an hmuh theih ang ang. Thi te chu lei khawm in chutiang chuan chemical chi hrang hrang te nen a hma lama kan sawi tawh ang khan an han sawng bawl leh ta a ni a. Chung te chu varak thikhal tofu angin an hralh chhuak thin a ni. Chutiang eia Lo ei tam deuhte phei chuanin thisen cancer an nei thei a, thin cancer te. A bik takin thisen lama hna a thawk nasa hle a, chuvang chuan thlirtute kan fimkhur hle a pawimawh a ni. A pakuana tan artui lem, China ram hian artui lem a siam chhuak nasa hle a, artui tak leh artui lem thliar hran theih dan chu tihkeh a ni a, han tihkeh hian artui lemah chuan eng rim mah Rim a nei lova, artui takah erawh chuan a thang rim leh a ui rim a nam a ni. Chutiang chuan kan thliar hrang thei bawk ang. A tawp ber sawmna atan chuan arsa lem teh a ni. Tuna video kan thlir mek hi arsa tak tak an hem sawr sawr nen hian a inang hle a. Chutih rual erawh chuan an sahem hi arsa tak tak ni lovin kawng sir leh tui kawng vel a awm Sazulian ho sa nek kha a lo ni a, chuvang chuan khawvel hmun hrang hranga, khawpui hrang hrangah chuan kawng sira eizuarte leh eisiamte pawh an awm teuh thin a ni. Nimahsela kan fimkhur tur chu China rama kawng sira an ei siam te hi kan ei loh leh kan in loh hi a pawimawh hle dawn a ni. Awle, tun tuma kan tihchhuah theih chu khamichin zawng kha a ni leh rih a. Thlirtu zawng zawngte Elzavai chungah thinlung takin lawmthu kan sawi e.